China chuan rico thar siamin khawvela hmun thuk ber Mariana Trench mawng meter sing khat zakua pasarih laia thuk chu an luh chhuak a ni. Chinese scientist te hi April ni sawmhnih pathum sanghnih sawmhnih khan an thawk chhuak tan a. Hetianga operation an neih chhung hian tui chhunga ri hriatna, acoustic detection, vedio transmission leh tui thuk lam dik taka tehna, high precision depth detection te an test nghal bawk a ni. Tuipui chhunga Natural Resource haichhuahna kawngah hmasawnna thar chhawrna awm tak hei hian a paw chhuak ngeiin a rinawm. China hian sanghnih sawm pakhat khan kum sawm panga chhuna chhung atan Indian Ocean-a polymetallic sulphide dap chhuak tura inremna International Seabed Authority, ISA, nen an siam a. An inremna ang chuan Indian Ocean-a square kilometre sing khat bial hi an chanpual a ni dawn a ni. International Seabed Authority, ISA, hi United Nations Convention on the Law of Sea, UNCLOS, hnuaiah kum sangha zakua sawmkua pali khan din a ni a. Jamaica-ah headquarter neiin tunah hian member za sawmruk pasarih an awm mek a. India pawh hi member ni ve in Indian Ocean a square kilometre nuai khat singa bial hi an chanpual a ni ve a ni. Asian Nobel Prize Magsaysay Award kan sel a ni. Manila, Philippines a inbun Ramon Magsaysay Award semtute chuan

He ward hmingputu Ramon Magsaysay hi Philippines President hming thang tak niin kum sangha zakua sawmnga pathum khan President a rawn ni tan a. Vanduaithlak takin sangha zakua sawmnga pasarih khan thlawhna che sualah a bur a la. A hnathawh chhung hi rilo hle mahse, Golden Years of Philippines, tia sawi thin a ni hman tho a. Amah zana leh hriat reng nan he award hlu tak, Asian Nobel Prize, tia an sawi hial thin hi kum sanga zakua sawmnga pasarih atang khan sem tan a ni ta a ni. Category panga, Journalism, Government Service, Public Service, Literature leh Creative Communication-ah te then niin hetiang hian award sem thin a ni. Satra an heltu Titan chuan a kawng zawh a sawn hla hret hret zel. NASA mithiamte leh Italian Space Agency a scientist te chuan Satra an heltu Moon sawmriat pahnih te zinga pakhat Titan an tih chuan a hma aia NASA-in a kawng zawh a sawn hla hret hret zel tih an hmu chhuak. NASA spacecraft Cassini atanga data an dawn danin, Titan hian Satan hi a hlat tial tial a. Tun ṭumah hian a hmaa an lo hriat tawh aia a let za zetin Satan a hlat a. Hetiang zel a nih chuan, kum khata inches li vel laiin Satan hi a hlat tawh dawn tina a ni. He kan lei hi chuan hell-tu, moon, pakhat kan a nei ve a, kan hriatlar em em thlapui tite pawh kan ko duat thin hi a ni a, ani pawh hian kan lei a helna kawng hi kum khatah inches khat leh chen ve in a hlat ve hret hret zel a ni. Cassini Spacecraft Mission, Cassini Huygens Mission an tih bawk hi NASA Space Mission nen thawk dun in an thawh ber chu Saturn leh a ring bakah a heltu thlate zir chian a ni. Khawvela khawpui chen hau tak dan indawtah Mumbai chu sawm rukna a nei. Marshals twenty twenty Cost of Living Survey in atar lan danin Mumbai chu khawvela khawpui chen hau tak dan indawtah sawm rukna a ni a. Asia chuan sawm pakhat kuana niin India ram chhunga erawh chuan pakhatna dinhmun a luah thung. India ram khawpui dangte zingah New Delhi za pakhatna, Chennai za sawmli pathumna, Bengaluru za sawmsarih pakhatna leh Kolkata za sawmriat pangahna te an lang a ni. Zirchianna hmasa aiin an position hi a sang vek bawk. He survey-ah hian khawpui za hnih pakua te chu rank pek an ni a, tehfunga, in leh lo, ei leh in, incheina, transportation, entertainment leh household goods te chu hman a ni. He survey-ah hian Hong Kong chu a chung berah awmin Asgabat, Turkmenistan-in a dawt a, pathumnaah Japan khawpui Tokyo awmin kum hmasaa Zurich, Switzerland-in hmun chu a rawn luh alan a. New York chu paruknaah awmin Shanghai, China chu pasarihna ah a awm a, Bern chu pariatna niin Geneva, Switzerland chu pakuana a nia. Sawmnaah Beijing chu a lang ve bawk a ni. Migrant worker te chhawmdawlna tur programme sawrkar laipuiin a ruahman. Sawrkar laipui chuan a flagship programme Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Ayushman Bharat, chu migrant worker te huam turin a huang a zauh leh ta. A hmain sawrkar laipui hian Ayushman Bharat beneficiary ten a thlawna Covid nineteen an test theih thur thu a lo puang tawh a ni. He thu tlukna hian lockdown avanga hna leh eizawnna chan migrant worker te chu nasa taka a pui theih beisei a ni a. Hemi kawnga hma la tu tur National Health Authority chuan he scheme hnuaia chhawmdawlna dawng thei tur migrant worker te hnenah e-card a issue ang a. He chhawmdawlna dawngtu eighty percent chu India ram chhung thingtlang, rural area, a awm hawng an ni tur a ni. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana hi Paperless leh Cashless Scheme niin a tum ber chu mipuiten hriselna tha an lo nei zawk nana chhawmdawlna, chhungkaw khat tan kum khata cheng nuainga thleng dawn theihna a ni a. He scheme hnuaia inziak lut hi tunah hian mi vaibel chi sawmnga pathum zet an awm mek a ni. Delhi Lieutenant Governor-in siam order a overrule. June ni riat sang ni sawmhnih a Delhi sawrkarin Delhi khawpuia private leh sawrkar damdawiin te chuan Covid nineteen test emaw symptomatic patient Delhi-a chengte chauh an lo enkawl tur a ni tih order a chhuah chu Delhi Lieutenant Governor Anil Bajlal chuan a overrule. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan National Capital-a damdawi in zawng zawngte chuan Delhi-a chengte chauh an enkawlin symptomatic patient test pawh an ti tur a ni, a ti a. Hei hi Lieutenant Governor hian overrule-in Delhi medical facilities-te hi zau takin an inhawng tur a ni zawk a. Delhi-a cheng an ni emaw ni lo emaw